Ko te tapu o te whakapapa ki ngā kōrero e mōhio nei hau, i heke mai tērā tapu i te mana i te mauri o te wai. Ko te wai te kaikawe o te ora.
Ki ahau nei, ko te wai te tauira i here ai tātou katoa ki tēnei ao. Ko te wai tētahi tino mea ki tōku nei tuakiritanga. He taonga nui te wai mō tātou katoa, mō ngā iwi katoa o te motu, koirā pea te mea kei roto i tō tātou pēpeha ko tēhea wai i hono ai koe.
Ko te matenga nui kei a tātou i tēnei wā.

Ko te rerekohu Tūterangi Whiu ahau, he uri ahau nō Ngāti Rangi, nō Ngāti Hine, nō Ngāruahinerangi. Nō Taranaki whānui, i pakeke mai ahau i roto o Mōrewa. Ko Matarāua taku whenua taurikura. Ko ngā kōrero, ko ngā whakaaro kei ahau, nō ngā kuia, ngā kaumātua, Ngā tangata kaitiaki, ngā tangata ahikā o Te Tai Tokerau. I ahu mai mātou i te wai. I whakapapa mai tātou, te iwi Māori, i te wai. Nō reira, te whakahuatanga o te wai i ahu mai koe, te wai e au nei koe, arā, ko te whakatinanatanga tērā o tō pepeha. Tō maunga, tō awa, tō hapū, tō iwi, i ahu katoa mai i te wai.
Ā, e kī ana te kōrero, mai make tū ki Tongariro, ko au tērā, ko Te Arawa te waka, te, i tōku taha māreikura, ā, he kākano ahau i rua i a Mai, te waipuna ariki o Taupō-nui-ā-Tia, me te pūau o te Waikato. Um, ko Tongariro te maunga, ko Ngāti Rua Ingarangi me Te Rangi i tanga hapū, uh, ko Ngāti Tūwharetoa te iwi, uh, i tōku taha whatukura. Um, he uri ahau nō te waimimi o Pekehāua, uh, me te Rotorua nui a Kahumatamomoe, uh, ko Tihei a te maunga, ko Tarimano te marae, ko Ngāti Rangiwewehi te iwi. Ki te whakaaro te tangata mō te wai, ka whakaaro pea mō te wai māori me te wai tai anake. Engari, he wai kei roto i te tangata, ko te nuinga o tō tātou tinana he wai. Ko te wai hoki te mea e kawe ana i te whakapapa o roto, i te mea ko te nuinga o te toto he wai.
Ko te wai te koiora o te tangata, te koiora o te ao tūroa. Koia i kī ai pea, Ko wai au, ko wai koe, ko wai tātou? Me tīmata pea ki ngā kōrero a te hau kāinga mō te wai, te tuatahi. Ka tīmata ki a Wainuiātea. Ko Wainuiātea, ko ia te wai te ātea nui. I wehe ai ngā mātua i te wā i takahuri a Papatūānuku ki raro, ka kī te ao i te wai, nē, ko te mahi a te wai he heke, nō reira, nā Wainuiātea ka heke, ka heke ki a Moana. Ko Moana Nui, Moana Roa, Moana Hākere, Moana Tāpoko, Moana Tuhatuha, Moana Uriuri, Moana Oruoru, Moana Waiwai, Moana Tū ki te Repo, Moana Tū ki te Wao, Moana Tānoni, ana, Huea te Papa Tangaroa. Koirā. Moana e kōrero nei, ehara i te mea ko te moana wai tā e mōhio nei tātou. Erangi, ko tērā te tīmatanga o ngā wai katoa. Nō roto o ērā hekenga, Ka hua mai ko ngā wao atua, nē, ko te wao nui a Tāne pea te mea rongonui rawa. Ka tīkina hoki ko ngā āhuatanga a Tāne i hua mai ko Hineahuone, arā, ka hua mai ki te wao o Tangaroa, ka heke hoki te tangata mai i a Tangaroa. I a Ruatepūpukema. Anō nei, tae rawa ki te pōtiki, ko Tūmātauenga, heke mai te tangata i a ia. Nō reira, nō roto mai o te huanga o ngā moana i whakarite te ao hei huanga mō te tangata, hei nohonga mō te tangata, hei kāinga mō te tangata. Koia pea te tino pūtake Ā, o te mauri o te wai, te wai i whakapapa mai i te rangi ki te whenua i hono ai ngā mea katoa, koia i kāwai, nē, koia te kawa, nō reira, ki te kawa te ora i roto i te taiao, i roto i ngā wao atua ka rite mō te wao tangata. Koira te pūtake o ngā wao e kī nei. Te hekenga o te mauri ora, i tīmata mai i ērā wā o Atua, ka heke ki ngā mahinga o te tangata, arā tōna tikanga, ka rere, ka rere haere ake nei. Ko te matenga nui kei a tātou i tēnei wā, kua motukia tērā whakapapa. te heke o te mauriora o tērā wai i mua i te taenga o ngā ngā tā, ngā paru, ngā paihana ki roto i a Tangaroa.
I te nuinga o te wā ko te wai he mea e taea te Pākehā ki te whai i tēnei mea te moni. Kei te whai rawa tātou i ēnei rā. Engari, he ao kei tua i tērā. Ko te mea nui ka ngaro ētahi o ngā kōrero, ētahi o ngā mātauranga, ētahi o ngā tikanga e pā ana ki tērā, ki te haere tonu ki tēnei ara ki roto i te ao Pākehā me kī.
Ko warea te nuinga o tauiwi mā. Ko warea rātou ki ērā atu o ngā huarahi. E hono ai te tangata ki te wai. Ehara i te mea moni noa iho, me whakataurite. Kia kaua e kaihoro, kāhore e taea te hoko anō i te wai. Ehara i te mea e taea te hangaruatia te wai. Nō reira, ko te ahunga pea ki tāku. Ko ētahi o ngā tauiwi. Ehara i te mea te katoa ngā tauiwi whakaaro pērā ana. O ētahi o ngā tauiwi, o rātou i tautoko ake ngā āhua o te wā, o ngā āhua pākihi o te wā, ngā āhua o te whakamahanatanga o te ao o te wā, he tiro, he aro poto noa iho, nē, he aro poto noa iho, arā, mā. Māku tēnei wāhanga ki te kohi rawa, ki te kohi pūtea. Mā tātou katoa pea te raru e whakaora, e rongoā ā muri ake nei.
Kua kite au i ngā pānga o ēnei āhuatanga ko ngā aukati, ko ngā culverts pērā ki. Ehara ki te wai anake engari ki ngā koiora o roto. Nā reira kua kite au i ngā tuna kua mate i ērā āhuatanga i te wā e heke ana. Me te pouri o ngā kaitiaki, o ngā tāngata e hono ana ki ērā momo Nā reira, āe, kua kite au i ngā, i ērā āhuatanga, ā, engari, ie, e kore a muri e hokia, ā, kāore tātou e, e taea te, te, te whakakore i ērā āhuatanga i, ā, i roto i tēnei ao hurihuri. Nā reira. Me kaha tātou ki te whai i tērā, i te tauritetanga o ēnei rā tonu, ki te awhi, ki te manaaki i ia taiao ahakoa ērā āhuatanga. Ko tēnei te wā mō te ua. Ki te kore te ua e heke ana ki te wai, ka kore e whakarauora anō i te whenua, Ko te mea rerekē i ēnei rā pea, kua ngaro te nuinga o ngā repo me wā rātou ake mahi ki te whakamā i te wai, i tōna hekenga me tōna haere ki runga i te whenua, i mua i tōna taenga atu ki ngā awa ki te moana. Ehara te heke o te wai he mea hou ki te whenua, engari i te rerekētanga, I te mahi o te tangata ki te whakarerekē i te whenua, ka rerekē ngā āhuatanga i kite nei tātou.
Me mōhio pea te nohonga o te repo, ko te whare pora tērā. Kei reira te whare pora e tū ana, e oreore ana. Ko te mahi a tērā wāhanga o te whakapapara, he tatau, he tatau, he tātari, ko te mahi o te tatau, ko ngā rere katoa ka tōpū ki tētahi wāhi kotahi, koirā i kī ai pea he tatau. nē, ka tātau te wai, ka tātari te wai, ka mā te wai. Ko tētahi o ngā ritenga, ngā mahi o ngā repo, he pupuri i te wai ki te whenua. He mahi nui tēnā, kāre e tino whānuitia te whakaaro, i te mea Ki te kore te whenua e pupuri i te wai, ka haere te wai ki he. Ka rere ki te moana. I tēnei wā tonu ko ngā take nui e pā ana ki te māhanatanga o te moana, ki te māhanatanga o te ao whānui, ki te teiteitanga o te pikinga mai o te moana me wērā āhuatanga katoa. Ki a au nei ko tētahi o ngā tino kaupapa hei rongoa mō tērā, kia whakahokia mai ngā māramatanga e pā ana ki ngā repo, pā ana ki ngā wao, i te mea, ko te mahi a te whenua he pupuri i te waiewe. Ki te kore te waiewe e uru ki te whenua e kore ngā hua e whāngaitia. Ko ngā mate nui, he nui rawa te marangai, he nui rawa te waipuke, Tēnei taha o te tau, tēnei taha o te tau, he maroke rawa, nē, i te mea nā te tere o te wai mai tī ki tā, kua kore e pōturi tana haere, kua kore, kua kore e ngoto tana heke. Koia ka waipuke ngā, ā, ngā pātītī, ka waipuke ngā awa, Tae mai te ua, tae mai te marangai, ka waiwai tonu te wāhira. E mōhio ana tērā wāhi he repo a ia. Ahakoa pēhea te pōhēhē o te tangata ki te whakapāmu i ērā wāhi, kei reira te ingoa o te whenua, kei reira te ingoa o te whenua, kei reira tana tino pūtake e hua mai ai. Nō reira, āe, Ko ērā ētahi o ngā mahi a ngā repo, ko ētahi atu he tiakina i te, i te iwi, he ārai i te iwi ki ngā mana, ki ngā wehi o tēnei tupua o te wai. I mua i ngā ture a tauiwi, nē. Ko te wao atua. Ko te wao, ā, e kōrero nei tātou te wao e ora nei i ngā atua, nē. Ko tērā wāhi he wao tapu, ehara i te mea he mea haere mā te tangata, nē, kua tapu. Kei raro iho ko te wao tangata. Ināianei, Kāhore e pērā ana te whakaaro ki ngā rawa, ki ngā hua. Ināianei te nuinga o ngā wao atua kua ūkuia, nē, kua murua katoatia. Nō reira, kāore e tino kikī ana, e tino mā ana te ora i mua te hiakai a te tangata. Kua kite au i te tutukinga o ngā Ā, whakaaro e rua. Ki au nei ko te rerekētanga nui, ko te whānui me te hōhonu o te titiro a te Māori ki te wai. Ā, mehara ko te wai anake, he whakapapa tō te wai, he kawa tō te wai, he hononga ki ngā mea katoa e noho nei ki roto i te wai, ā, ki waho i te wai hoki, nā reira, āe, ko tērā te mea rerekē i te nuinga o te wā kua kite nei au.
Ka takina te kawa! Tupitupi nuku, tupitupi rangi, tupitupi runga, tupitupi raro, tupitupi hāhā, ka tipu i te wai, ka ora te wai, ka hura ki tangata o tai, ka hura ki tangata o uta. Ka tūraki atu rā ki tangata o tai, ka tūraki atu rā ki tangata o uta. Ko ngā kawa o te wai e mōhio nei ki au. Ehara i te mea he, he uaua, nē, he māmā. Ko te wai te kaikawe o te ora. Me rere te wai ka ora ai ia. Ki te āta whakaaro ki ngā āhuatanga o ngā hōpua wai, o ngā wehenga o te wai kīhai i rere, ka kore he, he hāora kei roto, nē. Ka hewa, ka hawa. Ka pirau. No reira, me rere rawa te wai. I te wa, ka tau te wai ki tetahi hopua, kihai ia i rere. Ka timata te hewa. Ko te tohu o te hewa, ka timata te tupu o nga hua a Tāne nei ki roto i te wai. Ko te mahi a Tāne he kai i te hau, nē. Nō reira, ka hewa i runga i te mōhio horekau he hau o roto i te mea kua kaingia te nui o ngā hua. Ka tīmata hoki ki te rongo o te ihu, nē. Ko te rongo he tūtai, koira tētahi kupu, nē, ko te tūtai Kua tū te tai, kāre neke. Nō reira ka tīmata te tērā haunga. I tērā wā ka tae mai ngā uri a Whiro, nē, ngā ngāngara. Ko tāna mahi he kōwhirowhiro, he whakapākarukaru, he whakatāmi i ngā āhuatanga kia hoki ai rātou ki ngā pū taiao. I taua wā tonu e taea ai ngā hua, ngā rākau, ngā kararehe, te kai, te whakarauora ki ērā koiora kia huri anō te ao. Wēnā ngā mahi a ngā kaitiaki tūturu, o te kaitiakitanga tūturu. He maha ngā pōhēhētanga. E taea te tangata tēnei mea te kaitiaki? Āe, āhua, i tēnei wā tonu nā tōna kaha ki te hakapoka kē i ērā ao atu o ngā āhuatanga, nō reira, kua hoatu a ia i tētahi mahi ki a ia anō hei tiaki i te taiao. Erangi tūturu nei, Kāhore te tangata e taea tēnei mea te kaitiakitanga te kawe i tana kotahi. He teina ia. Ehara ia i te tuakana. Ka rere te mauri mai i runga ki a ia. Ko tāna mahi, hei whakawātea i ngā ritenga kia taea ngā kaitiaki te akiaki i ngā tikanga kei a rātou. Ko ngā wawa tuawera.
Ka mōhio pū ngā tūpuna i ērā hononga i waenganui i ngā mea katoa, ā, ko tērā hoki tētahi o ngā mea e kua kite au i roto i ōku mahi. Mēnā ka waiho te tangata i a taiao, ka kaha kimi a taiao i tōna ake tauritetanga. Nā reira, he take mō ngā moroiti, he take mō ngā ngāngara, he take mō ngā ika, he take mō ngā tuna, ko rātou Katoa, ā, ko rātou katoa e noho ana i roto i te wai.
Ko ēnei momo e tohu ana i te ora o te wai, i te mea kāre rātou e tupu ana i roto i te wai e paru haere ana. Nā reira, mēnā ka kite koe i ēnei momo, he mayfly, he stonefly rānei, kei roto i te wai, ā, he tohu pai tērā mō te wai. Ki te kore te katoa Ka raru te wai. Ko tērā pea e hono ana ki tērā kōrero o te whānuitanga me te hohonutanga o te tirohanga Māori ki te wai. Me kaha tātou ki te puta atu ki taiao, ki te hono atu, ki te whakawhanaunga anō i ngā atua, i ngā kaitiaki o taiao e kōrero tonu nei, e karanga tonu nei i a tātou.
He maha ngā āhuatanga pērā i tēnei wā tonu i ahu mai i ngā kaupapa e pā ana ki te, ki te wai. Nō, nā wai te wai, nō wai te wai, nō hea te wai, ko wai hei reo mō te wai. Kei roto rā ngā āhuatanga whānako, e taea wai rānei ki te kohi wai hei whāngai wana kau, e taea wai rānei ki te kohi wai ki te whāngai wana avocado. He whānako tonu tēnā. Koia i kī ai te kōrero a Āperahama Taonui i te hainatanga o te Tiriti o Waitangi, he Ko te tangata kei roto i tō whare he pūngāwerewere me ōna tikanga katoa. Mēnā mōhio koe te tikanga o te pūngāwerewere, Ka tae ia ki roto i tō whare i tō kāinga e kore rawa e puta. Ka puta kotahi, kua hua mai anō he uri, e kore rawa ia e puta i tō kāinga. Me pērā hoki te, te, taku nawe i tēnei wā, nē. Kua tangata whenua ngā tikanga a tauiwi ki roto i ngā kāinga huri, huri, huri te motu. Kua kore he māra kai, kua kore e aro ki te wai mā, te wai māori, kua pai noa iho ki te hoko wai mai i ngā ngā kōeko pupuri wai nunui nei o ngā tāone, tae rawa atu ki ngā mahi hokohoko, ngā pūaha, ngā ports nei. Wērā o ngā āhua katoa e tautoko ana i te tangata whenuatanga o ērā tikanga tauiwi ki roto i ngā hapori, ki roto hoki i te whenua.
Ka hoki aku mahara ki te wā i a au i Hawai'i, te taha o ngā whanaunga o reira ētahi o ngā whakataukī Kua tino titia ki te, ki te rae e tino pātata ki tōku ngākau, ā, e kīa nei huli ka lima i lalo, ā, he māmā noa iho te tikanga o tērā mēnā ka whakamāori, me huri koe ō ringa ki raro. Ko tērā te mea nui i kite au i a au i Hawai'i. Kāre rātou te tino aro pū ana ki tēnei mea te mātauranga, engari mā te mahi kē rātou i ako. Ko tērā hoki te āhuatanga o ngā mātua tūpuna i te wā i tae mai rātou ki Aotearoa nei, i te mea kāre rātou te tino mōhio me pēhea te tipu pai, te noho ora ki tēnei wāhi, he rerekē rawa. Nā reira, me kaua tātou e wareware i tērā āhuatanga o ngā mātua tūpuna kua whakatō nei i roto i a tātou. Ko te mea nui, ki te rongo ā ngākau nei ki tērā reo e karanga tonu nei, e kī ana te whakatauki. Ko te manu e kai ana i te miro nōna te ngahere, ko te manu e kai ana i te mātauranga nōna te ao. Engari, hei tā Piringa pea, ko te manu e whakatinana ana i ērā mātauranga nōna te whenua taurīkura. Nā reira, koirā te wawata nui. Kua whakaora anō ai te whenua, kia whakaora anō ai te wai, kia puta mai he whenua taurīkura hei tauawhi nei i te iwi. Koirā. te manako nui.
Ko te hua nui, kia hono ai te Māori ki ana atua, kia, kia mōhio ia i ana atua, otirā, mā te ora o ngā atua ka ora hoki a ia. Koirā aku wawata. Ko taku hiahia Kia tōia mai ngā tamariki ki waho o te akomanga karahe nei, kia tomo ki roto i ngā whare atua, ngā whare, te whare pora, wharekura, ā. Hui Te Ananui, wērā momo whare atua rāno, kei reira te māramatanga. Ko taku hiahia kia āta hoki mai ngā āhuatanga o te o ngā wānanga o mua. Ehara i te mea ngā mea hohonu nei, erangi, he wāhanga motuhake kei roto i ngā whare wānanga o mua. Kia whakarongo ngā karu, ngā taringa, te ihu, te arero, ngā ringaringa ki ngā āhua e ora nei i roto i te ao tūroa.
Ki tā ngā tuakana o Hawai'i, ko tēnei kupu te waiwai, he kupu e kōrero ana mō te rawa. Nā reira, mēnā kei a koe te wai, kei a koe te mōhiotanga ki te manaaki i te wai, ki te tupu mai te kai hei oranga mō tō iwi, he tangata whai rawa koe. Nā reira, tēnā pea me hoki tātou ki tērā whakaaro, kia aro pū tō tātou hā ki tērā āhuatanga, ki te wai, otirā ki taiao.
I te mea, ko te pātai nui a te wai, he aha te hua o ō mahi? He aha te koiora māku hei mauria atu ki tērā reanga?

Engari, he tangata e ū kaha ana ki tōna ao Māori me te whakapono kai roto i a ia.
Ko ia te pou tokomanawa tō mātou whānau. Mō a māua irāmutu, teina, tuakana, ko ia te pou o te whānau.
He kaha ia ki te whakakata i a mātou. He tino kaitiaki ia. Ka tino rongo koe i te haumarutanga, ko tana aronga matua ko te oranga tonutanga o te whānau.
He rangatira a Papa, engari ki te kāinga o te timatanga o te rā ki te tonga, he Papa, he kīanga tā mātou, Pomari aroha love you. Koira hoki te kupu whakamutunga ki my Papa i mua i tona. Haere atu ki te moe.